Kan Khrihfabu, kan community a damnak ding ah teh zeitindah community lei in, zatlang nun lei in uh, zatlang lei ka pen hruaitu upa hna nih zeitindah hi kong he pehtlai in ngandammi miphun kan si khawh nakhnga ding ca hin uh, kan innchungkhar le kan zatlang he kan hruai lai.
Kan fale an pial sualnak hnga lo ding caah cun Khrihfa nun cawnpiak kha pakhatnak a si i Pathian a duhmi innchungkhar thla a cammi innchungkhar Sunday school zong felfai tein a kaimi a si ah khan cun hnangam a si. Sinain hi vawlei kan nun chungah hin atu lebang cu miphun dang sinah kan um tikah an nunphung le kan nunphung kha aa khat ti lo. Cucaah cun Ka ruahmi cu US kan phak tikah hin atu tiang hi survival stage an ti i duh ngai khua kan sa kho rih lo i zeitindah kan i todel lai ti i hi a struggle mi hi kan si rih rua tiah ka ruah cu tikah a zei paohpaoh kha Khrihfabu kha kan panh Sinain hi te deuh hi si deuh si law tiah ka ruahmi cu um. Tahchunnak ah ka fapa humbuak kha tingchia kha humbuak kha a tuah a tuah hi kei nih ka chimh kei nih ka chimh tikah cun a zu kha khi tahchunnak ah kannih lei kha cu

Sinain a lung piang lo ka ti. Cu tikah a si amah nu zeitin nan chimh tiah ka ti. A coi, a coi kan coi termi khi si mu. Hlengah kha selo ah kul, kul le ruk kha tahchunak ah pasarih hna a si ah khan cun kan coi ter. Khatikhin ka chimh i a si amah nu nih a ka timi cu a a za cang ka chim ti la. na chimh ning le ka chimh ning hi aa lo lo e a ka ti cucaah cun kei nih sianginn ah ka chimh i cun kanmah kan chimh ning tein nan chim khawh ṭung lo silo a chimtu ding nan hmuh khawh ṭung lo sin chim hlah homework tuah seh a thiam lo si ahkhan cun ra seh keimah nih ka chim ṭhan lai tiah a ka ti mah hnu cu ti ka ngol mu Cucucu kanmah nih kan rak tuah tonmi le hika an tuah ning kha aa lo ti lo. Hika ta kha adjusted hika ning khan ṭhudir ve kha kan hau cang pakhat. Cun kan hnu zar ah kan naupa a fel ngaingai. Speed limit khi si ko cu. Palek in an tlai i khawh dah kal ding kha si. Sinain khawt ah kal lo ah khan cun a consequence kha tuar dingmi kha tlaih a si ti kha ani thei ti lo cutika palek nih an tlaih ko khawt a kal lo ruang ah mi fail a si cang cun a hnu ah khan hei chok ṭhan ko e a hnu tu ah khawt na ra ṭhan lai an ti i Hika ahhin an cacawn ning a si ah an holh ning a si zong ah an ṭhutdir ning tiang zong ah hi hika nunphung ah khan American hi society American nunning ah khan an kan um tikah a herh ngaingai rua tiah ka ruahmi cu biaknak lei lawnglawng kha i bochan ti loin kanmah nih hin community zatlang pu hi ṭhawng selaw Khakha kha atu kanmah i kan tuah hnawhchanmi zong cu ma si. Khakha kha zatlang bu nih khan biatak te hi bantuk education kha i cawnpiaknak kha um kho seh. Cun atu hi hmaikum ah tuah kan timi cu tahchunnak ah report khat rel khi kan thiam lo keimah zong ka fiang sasai lo cu elibi te lang long kan thei chang mah zong khi atang a siama te not an peng cu mai mai kuma chun report khat rel ning zong khi kan ma kan fale long silo in kan ma an nulan pa zong kha chon usik ti kha kha khaban tuk te i community education kan ti lai chu khaman tuk te kha khi um kho selo atu i an thut dir ning kong a sia sian kai ning kong a sia cun atu i pial sual kong a si zong ah cun rian kong a si zong ah kha bantuk te te kha community ni khin patak te vun tu kho selo sinain kan i chin mi phun khrifa bu chan be pi to thacham nak a si zong ah a zei po po kha khrifa bu be pi i khatakhin state kip ahhin community organization khe ngei kho se chuna tu CBC USA bantukin hmailea chu community pi kha USA pumplup pi ngei kho solo khati kan tu asia khan chum hmaile hmaile achun khi development kan ti lai mu khaban to ram chung rian tun nak hi te ban to zong khi atu kan pastor te zong khi zeimawzat cu an tha dam an tha dam deuh hnga maw ti tiang khi ka ruah cu cakei cu a her bik tiah ka ruah mi cu khi community organization kha zatlang bu kha atu na ni CCI hi nan fel ngai ngai kan i lom ngai ngai khi rian zong tampi nan tuan kho mu kha ban tuk khi um kho sel cu khi zeidah lo hnga ti kha kei kei i ka ruah kho tok si nai US ko lo na he kum nga reng lo si cang i khi ka ka thei ve lo